اج دے پیارے پیارے خوبصورت جے ویلیج لائف دے نظارے ڈیکھیسوں اور خوبصورت جے ماحول فی الحال اساں بیٹھے اپنے کھوکھے تے ماشاءاللہ سلیم کھوکھے والا تو کو پتہ برات والا سلیم کھوکھے والا ہے تے چل دے ہیں باہر ماشاءاللہ تو کو ویلاگ ڈیکھے نے خوبصورت جے انجوائے کروے نے تو کو پیارے پیارے ماحول ڈیکھے سو پیارے پیارے ثقافتاں ڈیکھے سو فی الحال تو برا سپیشل پرسن بیٹھے کھوکھے دے وال چل دے تو کو ماحول ڈیکھے سی پیارا پیارا اور گرین گرین تے لیکن ریکویسٹ ہے کہ ساڑا چینل سبسکرائب کر چھوڑے سو سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں ویڈیو واچ کرنی ہے پوری کیونکہ پوری ویڈیو دیکھ سو تو کو سمجھ لگ سی کہ میں تو کو کیا آکھیا اور کیا نہیں سٹوری سنائی اور بڑی دلچسپ بھی لاؤ گے نال راسو محبتاں کرے سو نال جڑے راسو تے ماشاءاللہ صبح صبح بارش دا ماحول ہے بڑا پیارا ماحول ہے آج دا رمضان خوبصورت پیارا روزہ ہے آج دا ماشاءاللہ تے لیکن ہون دا دھوپ نکل آئی ہے ذرا پرلی سائڈ تے کیمرہ مار کے دکھا دھوپ نکلی کھڑی ہے سلو سلو تے ڈیٹھے وینا ویور دھوپ نکلی کھڑی ہے سارا ماشاءاللہ کیمرے مین ہے سارا اپنا شہزاد بھائی میری لے ہما دی لے تے ماشاءاللہ ایڈی دودھ بھی آ گئے تے دودھ دی کین بھی پہنچ گئی ہے تے اللہ بارو خیر تو ساڑے نار رہا سو مزید محبتہ کرو چل دیں تو کو پیارا جا ویلاگ دیکھیں نے مزید چلو اے ماشاء اللہ سارا مجاہد ہے تے مجاہد سارے دینا ڈندا کو درد ہے سارا مجاہد ملنگ ہے اکثر تسا نا ساری ویڈیو جی کو دیتے رہندے وے ایندا نا ایک سائیڈ دے ہانوں دے وچ درد ہے ہانوں سجی ہوئی ہے تے ایندے کیتے دعا کرے اللہ پاک کو تندرستی دے وے صحت دی بادشاہی دے وے تے ایویں مزید تسا سارے نال جڑے رہسو اے موبائل پکڑو تے مزید ایویں وقت جڑے رہاسو ساڑے نال تے مجید بھائی کیتے دعا کریسو مجید بھائی کو وی اللہ تندرستی دیوے لیکن ہے ملنگ سلام کر تے چل ایویں راج سلام ایویں رکھا اج بول نہیں سکدا ایندے ماشاءاللہ پیچھے ویڈیو پائیں بھی ایندے پچھلے ویڈیو وان کے دیکھا تے ماشاءاللہ تندرست فٹ فاٹ ہے تے دیدے پے نا اے سائیڈ سجی ہوئی ہے اے دکھا منہ اے اے علی سائیڈ نہیں دی ویور سجی کھڑی ہے تے اللہ پاک اکوں صحت دی بادشاہی ݙیوے ساݙی دعا کرو ساݙے حق اچ دعا کرے ایندے حق اچ وی دعا کرے تے مزید چلدے ہیں تہاکوں پیارا جیہا ماحول ݙیکھیندے مجاہد ملنگ دے نال چلو۔ لو ویور ماشاء اللہ چل پئے ہیں اگاں ولاگ در ولاگ در چلدے پئے ہیں تے پیارے پیارے جانور آ گئے ہیں بکریاں آ گئے ہیں بھیڈاں آ گئے ہیں خوبصورت جیہاں اساں کے تہاکوں ولاگ دے وچ ایہ وی دکھا چھوڑو خوبصورت جیہاں نظارہ بھیڈاں دا۔ بڑیاں پیاریاں پیاریاں لگدیاں ویندین بھیڈاں تے اساں وچ ولاگ دے وچ انہاں کوں وی نال لے لیے ماشاءاللہ تے مزید ساڈے نال رہسو محبتاں کریسو پیارے پیارے کمنٹ کریسو اساں ویندے پیاں موٹر سائیکل دے ولاگ بناون سرائیکی کلچر دی شان خوبصورت اے ماشاءاللہ اے نظارہ گرین گرین چیک کرو خوبصورت جیہا نظارہ ہے ویور گیٹ بند نے تک ماحول ڈکھا ہوا خوبصورت جیہا اے ماشاءاللہ سارے کول گرلز سکول ہے گرلز یعنی کہ لیڈیز سکول ہے بچیاں دا اتھاں نال کام ہے چھوٹا جیہا اتھاں کام وی کیتے سے تے نال ولاگ وی بنائے سے تھوڑا جیہا پیارا جیہا پیارا جیہا ولاگ وی نال بنڑائے تے نال اساں ویوراں کوں وی نال رکھیساں کہ ویور ساڈے نال راہون تہاکوں سرائیکی نظارے سرائیکی ثقافتاں ڈکھاؤ اے بڑا پیارا پیارا سو خوبصورت جیہا رایا بیجا ہویا اے سامنے گرین گرین پودے ہن گرین گرین پھل لگے ہوئے ہن بڑے پیارے پیارے خوبصورت جیہے تہاوں زوم کر کے تاں ڈکھا سکیاں زیادہ اندر نی ونج سکے الاؤ کہنا وینا تے باقی میں آدھاں کہ وی بڑا خوبصورت منظر ہئی شام دا ٹائم ہئی بڑا پیارا نظارہ ہئی اور چس پئی آندی ہئی تساں ڈسائے تہاکوں ساڈے ولاگ دے کیسے نظارے ہئی خوبصورت سرائیکی نظارے پسند آندن کہ نی آندے پیارے پیارے نظارے ہن تے اور خوبصورت جئے ہن تے مزید چلدے ہیں اگاں محبتاں کرے ساڈے نال جڑے رہسو موٹر سائیکل مڑیندے پئے ہیں تے چلدے پئے ہیں اتھاں ہی گھر ہئی کم ہئی کم کر کے تے پئے ہیں ویندے اگاں ٹریول کریندے پئے ہیں پیارا جئے ولاگ ڈکھیسو تہاکوں پیارے جئے نال ساڈے سبسکرائب مریسو ساڈے چینل کوں جلدی جلدی۔

خوبصورت فصلاں دے وچوں خوبصورت نظاریاں دے وچوں خوبصورت سرائیکی ثقافتاں دے وچ وچوں اساں موٹر سائیکل تے ٹریول کریندے پئے ہیں تے بڑا پیارا خوبصورت جیہاں سرائیکی ولاگ اپنا بنیندے پئے ہیں اپنی روزی روٹی اور اپنی محنت کریندے پئے ہیں تے تہاڈی سپورٹ تے تہاڈی محبت تے ایویں سرائیکی نظارے پیارے پیارے سامنے آلی عمارت دے کول پہنچݨ آلے ہیں تے چل کے تہاکوں ݙکھیندے لو ویور اگاں اتھاں ماشاءاللہ آ گئے ہیں اپنے خوبصورت جیہے پیارے جیہے منظر دے تہاکوں پیاری جیہی جتھاں ویڈیو ݙکھاوݨی پیارا جیہا کلپ ݙکھاوݨے پیارا جیہا نظارہ ݙکھاوݨے۔ مزید ایویں نال جڑے رہو تے تہاکوں پیارے پیارے ولاگ تے پیارے پیاریاں خوبصورتیاں چیزاں تہاکوں ڈکھیسوں رہندے لاؤ وی او موٹر سائیکل وی اساں اندر ہی بنڑائی آئے آں ایہہ ساڑا خوبصورت جیہا پلیٹ فارم اسٹیشن یعنی کہ ساڑے کتب پور صداد دا پلیٹ فارم ہے اسٹیشن اے اسٹیشن ہے ماشاء اللہ اساں موٹر سائیکل تے ودھے تھے تے ولاگ وی بݨیندے ودے ہیں خوبصورت جے پیارے پیارے تہاکوں نظارے وی ݙیکھیندے ودے ہیں تے اے خوبصورت جے پیاری جے عمارت ہے ساݙے ریلوے اسٹیشن دی تے میں آہداں کہ بڑی کمال اور خوبصورت ہے ویور امید کریسوں تہاکوں ساݙا اے ولاگ بڑا پسند آسی ریلوے دی پٹڑیاں ہیں تہاکوں دور توں ݙیکھیندے ہاسے آج تہاکوں ماشاءاللہ قریب توں کر کے ݙیکھائیں ہیں کوئی ٹرین آ ونڄے تہاکوں ٹرین دا نظارہ وی ݙیکھیسوں کیونکہ اے خوبصورت نظارہ ہے بڑا پیارا اور وی آئی پی لیول دار ساڈے گاؤں دی خوبصورتی ہے ریلوے اسٹیشن اتھوں دا ماشاء اللہ تے ایویں ہی محبتاں کیتیاں اتھڑے بہت ہی اچھے ریلوے آلے پلیٹ فارم آلے بہت اچھے لوگ ہن تے ایویں ہی ساڈے نال محبتاں کیتیاں اتھاں کوں اساں ماشاء اللہ سرائیکی ثقافتاں سرائیکی نظارے پیارے پیارے خوبصورت جے ڈکھیسوں راندے ویلیج لائف کیونکہ ویلیج لائف ویور ایہا ہے خوبصورت نظارے ایہے ہن تے پیارے پیارے کیونکہ ساڈے علاقے دیاں خوبصورت جگہ خوبصورت ماشاء اللہ پیاریاں پیاریاں جئیاں تے بہت پیاریاں پیاریاں تے نال ہی ویور کلفیاں والا کلفیاں وی چیندا ودے نال روڈ دے ودے تھیا تے تاکو دوستاں ساکو کمنٹ کر کے ڈسے سو تاکو ساڈا آج دا ولاگ کیسا لگ سی تاکو آج دا ولاگ ساڈا دلچسپ اور مزیدار لگ سی تے باقی ویور خوبصورت جے جگہ ہے انہاں دی سائڈ یعنی کہ انہاں دی سائڈ کور کیتی ہوئی ہے ولاگ انہاں دی ریلوے والیاں دی اسٹیشن والیاں دی کیونکہ بہوں وڈا اسٹیشن ہے تے اساں اسٹیشن دے اندر موٹر سائیکل تے ودھے اسے ولاگ وی ماشاءاللہ اپنا بنڑیندے رہے ہیں تے نال نال ودھے وی رہے ہیں تے تساں ڈیکھو ماشاءاللہ سورج وی پیارا جیہا غروب تھیندا پئے ہے۔ سورج وی غروب تھی گئے تے ماشاءاللہ پیارا پیارا نظارہ تے پیارا پیارا ولاگ ساڈا سلیم کھوکھے آلے دا پیارا ولاگ تے پیاری ہی سخاوت تے ویور ایویں توں دی تہاڈی سپورٹ تے ایویں تہاڈی محبت نال ہی اساں کامیاب تھیسوں اور یوٹیوب چینل آلیاں دے وی تہہ دل توں اساں شکر گزار ہیں تے اور ساڈے پیارے جے ویوراں دا وی شکر گزار ہیں جیڑھا ساکوں سپورٹ کرے نے جیڑھے ساکوں محبت کرے نے کیونکہ تہاڈا برا سپیشل پرسن ہے محنت کریندا پئے تہاڈی سپورٹ ہوسی تے تہاڈی کامیابی ہوسی ساڈے نال تے ایہ ہن ریلوے دیاں پٹڑیاں ٹرین کوئی آندی نی پئی ساڈی ویڈیو وڈی تھیندی ویندی ہے تے محبتاں بھرا کمنٹ کریسو ساکوں ڈسیسو ساڈے علاقے دی خوبصورتی صحیح ہے تہاکوں پسند آئی ہے کہ نی آئی پرلی سائیڈ تے گورنمنٹ ہائی سکول ہے۔